Emily dwi, a dwi'n dod o Ben Llŷn ac mae gennym fi radd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol.
Aaron dwi, dwi'n dod o Ddogelle a nes i astudio Cymraeg a Hanes yn Prifysgol Aberystwyth. Meilir dw i, byw yn Gaernarfon a nes i astudio gradd Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Bangor.
Teitl fy swydd i ydy Hyfforddai Proffesiynol Cofrestru, sef Genedigaethau Marwolaethau a Phriodasau, a dw i'n gweithio o fewn adran Cefnogaeth Gorfforaethol yn y Cyngor. Dw i'n Hyfforddai Proffesiynol yn yr Adran Gyllid. Dwi'n hyfforddai llesiant sy'n gweithio efo'r Gwasanaeth Anabledd Dysgu o fewn yr Adran Oedolion Iechyd a Llesiant.
Esh i drio am cynllun yfory oherwydd o'n i'n weld gweld o fel cyfle reit unigryw i ennill profiad ymarferol mewn maes i ddatblygu sgiliau oedd gynna fi'n barod i cwblhau cymhwyster. a ennill cyflog tra'n i'n neud o. Dwi'n meddwl na un o'r prif resymau nes i drio cynllun yfory oedd o'n i'n difaru peidio neud um, cwrs cyfrifeg yn y brifysgol, so oedd y cyfle i neud hynna tra'n yn um, ennill cyflog a cael cefnogaeth yn yr adran um, yn gyfle gwerthfawr iawn i fi. Nes i drio am rôl ar y cynllun oherwydd o'n i'n meddwl bod o'n gyfle gwych i gael astudio cymhwyster ôl radd wrth weithio.
Profiad sydd yn aros yn y cof ar y cynllun hyd yma. Um, dwi'n meddwl sy'n rhaid i mi fynd yn ôl reit i'r dechrau un un un at y ganolfan asesu. Do'n i erioed di bod yn rhan o beth fel la. Um, oedd o'n brofiad hollol, hollol newydd. Um, a dwi wedi dysgu lot o'r dau ddwrnod yna. Yr tasgau ar ddiwrnod un a'r cyfweliad ar yr ail ddiwrnod. Swn i'n dweud bod y diwrnod adeiladu tîm wedi bod yn hwyl da ac yn dangos gymaint mae'r cyngor yn meddwl am lles staff. Fues i ddigon lwcus i gael gweithio efo prosiect 5000 yn datblygu siop yn y Gwasanaeth Anablu Dysgu yma yng Nghaernarfon felly oedd hwnna'n gyfle gwych.
Y peth gorau am fod ar Cynllun Yfory i fi beth bynnag ydy mod i'n cael gweithio'n lleol ac yn cael gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n meddwl na'r peth gorau i fi ydy y gefnogaeth dwi wedi cael dros y chwe mis dwytha, um, yn yr adran, um, gan dysgu a datblygu, ac ar draws y cyngor yn gyffredinol i ddim gwir. Dwi'n meddwl bod y gefnogaeth wedi bod yn gret.
Swn i'n dweud um, yr amrywiaeth o gyfleoedd da ni'n gael, os oes agwedd o'ch gwaith sy'ch chi'n licio gwella, ydych chi'n cael y cyfle i wella fo. Top tip i rwy'n sy'n meddwl am geisio yn 2020 ydy Go for it. Dos amdani. Um, gwneud yn siŵr bod chi'n gwneud eich gwaith paratoi, ymchwilio fewn i'r maes a'r cyngor, a gwneud yn siŵr bod gennych chi ddiddordeb yn y maes da chi'n trio amdano fo. Dwi'n meddwl na'r top tip swn i'n rhoi ydy i fynd i edrych ar blogs yr hyfforddeion presennol. Y top tip i fi fysa sicrhau bod chi'n rhoi digon amser i'ch cais, a os oes gennych unrhyw gwestiynau, Holwch ar y cyfryngau cymdeithasol neu cysylltwch efo'r tîm.